Hey, mi di amabo, bon bini den un otro un sesión y awe mi tin junto cu mi, eh, manera bo de reparar, awe no tin hopi introducción pasobra e conversación aki Ta un di esnan cu personalmente mi tabata tin hopi expectativa pe, mi tin hopi expectativa pe. I was looking forward pa mi tin e líder di partido aki na mi mesa. Eh, no únicamente pasobra mi ta haya su puntonan di lansa fantástico, pasobra ken no ke paga loonbelasting? Ken ke pa nan kita obe? Ken ke pa nan baha e karganan of e kargonan, e impuesto di importashon? Yei, nos tur! Pero kon e ta bai logr'é? Pa mi esei ta e kos di mas importante di kon paso sino e ta bira algu inrealisabel. Anto mi sa ku e meneer akinan e no ta bisa un kos sin mas. Y ta pesey nos tin e sesionnan aki. Nos t'ey pa nos por informa, nos t'ey pa yuda abo formula bo opinion di un manera generico, di un manera totalmente neutral. Ke men tin un par di pregunta ku mi ta sigur lo bo ke skucha e kontestanan riba dje. Quency Gregory, bon bini seca mi. Lider di par, Partido Alternativa Real. Conta. Roberto, feliz dia na bo. Feliz dia na tur nos siguidornan. Un placer di por ta ey seca bo. Danki, Dodo. Y bo sabe, mi tambe ta look forward e programa aki, paso mi sa cu ta un programa cu nos por combersa den tur Sigur, sigur. tranquilidad. Y bo ta un hende scherp y serio. Mi ta kere comunidad mester di evaluacion nan aki pa nan por decidi corecto. Danki, Quency. E ta realmente un alternativa entre tur e partidonan cu tin actualmente? Sí. Par ta un alternativa y par ta e alternativa. Partido par tin su historia cu el a par pa cierto principionan y idealnan durante hopi tempo. Partido a lanta riba un fundeshi di union pa uni entias. Anto prea ta con durante tempo e partido a wordo di labor. Bisende semper como un partido. Sí, el a haña un labeltje un tiki negativo. Sí, negativo. Un partido elitario, un partido den de blanco, un partido esaki esai. Mi ta rekordá hende semper ku e partido aki a wòrdu lantado di dos boneniano, boneriano, Miguel Purier i Lucy Georgerold. Ta lanta pa e partido aki ku e vishon pa mantené Antia huntu, pa asina e pais nan por desaroyá. Mi tin ku bisa bo ku apesar ku pais a disití ku nan ta bai atu un direkshon, awe papiando ku polítikonan rònt e isla nan, tur hende ta bisa, Sa asin ta e idea di habri Antias Feoter tabata un bon idea, bèrdat? Anto tin motibunan masha básiko. Mi ta duna un ehèmpel simpel. Ora nos wak nos problemanan sosial riba por ehempel e tema di AOV, problema ta i tambe kuido médiko, ta dos buraku grandi pa Kòrsou. Nos poblashon ta hopi bieu, nan mi usa e palabra ei. Nos nos nos nos hendenan di edat altu, nos tin un vergrijzing enorme i den Reino nos ta e pais ku e vergrijzing mas grandi. Caminda sesenta mil hende ta traha, cincuenta y mil hende ta cobra AOV. Sigur, sigur. Corsou. Tin mas cu cuarenta y nuebe mil adulto di tercer edad den nos poblacion. That's a lot. Exactamente. Jan Corbon, AOV ta sesenta y cinco aña bai ariba, hende a cuminsa cobra AOV bai sesenta y dos, anto nan ta cincuenta y un mil hende cu ta cobra el'e. Cu ta un porcentahe di ongeveer noventa por ciento di dekking. Esun cu ta yega mas cerca di nos ta Aruba cu cuarenta y kuater, cu ta mas cu mitar. Nan bou di nos, Boneiru riba binti i un an, Sint Maarten riba trinta i dos sigumi. E kombinashon dje islanan a mantené nos poblashon salú durante hopi tempu. Kos bo ta tende na Masion ta kontribuí dor di repartí Kòrsou dor di nan ka karga e peso di mas pisá pasobra awor aki nos no por karga un dje temanan di mas importante den nos pais. Kuido médiko, nos grandinan nos tin problema pasobra ta un grupo chikitu ta paga pa karga hopi kosan simpel. Cooperacion den hospitalnan den islanan. Nos tur sa cu Boneiru no tin un hospital completo. Aruba tin hospital un tiki mas chikitu. E cooperacion den islanan mantene nan hunto lo a mantene. Pero asina mes for di Maria Dal na Boneiru ta manda pacientnan pa no CMC akinan. Of pa Aruba. Tin dokter y ademas tin dokternan specialistanan cu ta bula bay Boneiru pa sostene Maria Dal den nan esfuersonan.

Mi dos ma, mi mami mi tata nan a conoce otro na Vreugde nel supermarket ta oki segun mi Boulevard Marketplace a yama na Mari Pampun nan ta tra nan ta cana bay inana do mi ta corda semper lantando cue bus cana bay pier ma lanta den un bario di trado lucha do hende gana minimum loan lucha pa biba tur dia. Pero ta e pais aki a duna mi oportunidad ku mi por a siña, ku mi por a studia. Mi mayor nan struggle durante hopi periodo pa nan tene kabes riba e awa. Anto mi ta kòrda durante tempu semper mi ta a kere ku e chòp, hasi kiko pa mi por yuda. Pero mi tata ta bisa mi, no Quincy, abo mi ke bo studia. Mi ta sòri pa tur kos pa kas ku ta nifiká ku nos ta tin hopi. Mi ta kòrda foral ora mi a bai Rodolfo's College, tin ora mi tabata tene ta uniform. Mi mayor nan kumpra dos jeans, sinku t-shirt pa mi, mi ta bai skol ku ne tur siman. Uniform nan ta tenda mi. Mi ta tin sèn pa mi pela tur ora. Mi ta tin moda. Mi tabata wòrdu tentá. Pero ta e esfuerso i sakrifisionan ei a pone ku awe mi por a kaba skol, mi por a kaba universidat. Mi i mi tin ku bisa, durante universidat kaba mi a kuminsá yuda den barionan, sabiendo di unda mi a bin. Mi a traha den un organizashon, Excel Arts Academy, ku a yuda años den bario, años di boka sa mi, yudando muchanan di ménos rekurso haña lès den arte, kultura Hopi hende no sa, pero mi ta forma den arte y cultura. Mi ta duna lesi baile, baile cultural, coreografia, mi ta baila wals, danza mazurka, duna les. Poesia, mas esey cu hobennan. Anto ey mi a mira e poder di ora bo inverti conocemento con hende por crece. Mi a experiencia hobennan drenta den organisashon aki como bendedor di droga. Caba awe como docente na school. Pasobra ora e hende haña poder wòrdu kapasitá, nan ta saka del mehor di nan. Anto esei ta loke mi ta kere. Riba un nivel hopi simpel den barionan nos a mira impakto i diferensia. I mi ta konvensí ku mesakos ku ami haña oportunidat, e hóbennan a haña oportunidat, si bo invertí den desaroyo di hende, nos komunidat ta bai dilanti. Nos ta subi trapinan. Mi ta prekupá di mira te ainda kon ainda. E fluho sosial, nos komunidat ta un komunidat hopi uní, pero ainda nos hendenan no a logra di subi sierto trapinan di desaroyo sosial. Mi ta na bo un ehèmpel. Mi a traha, promé ku mi a kuminsá universidat, aña dos mil, mi a traha den Janina. Den Punda? Den Punda. Kaminda mi tabata bende paña i esei, te be jòb ku mi por haña pa mi, mi por kumpra buki skol, etsetera. Anto mi ta mira kon hendenan ta kana den punda, ken ta drenta e lugá, ken ta kumpra e jeansnan mi ta traha den su ku ta bende Calvin Klein. Anto el a pone mi kòrda kon kuantu tempu pasá ta tin trinta di mei, ta tin tur e manifestashon ei, pero ainda a robó mira nos hendenan. a keda den e stramanan sosial di mas abou den nos komunidat. Mi no a logra di desaroyá manera mester ta. I mi ta kere ku e yu Kòrsou ku haña oportunidat por ku nos tin ku enfoká riba desaroyo. Te esei eigenlik ta mi drive ku a yubá mi polítika. Hopi hende mi ta mi ta mira riba social, Quincy, Tiene di bisa awa brother boso por di con e lista aki uh, uni bo mes na un otro un lista um, prome nan tabata bisa uh, bo porta líder awo nan ta bisa bo porta líder pero no di e lista aki di con bo conviccion Quincy cu par ta e mio fit Pa kunsigi rigor ei. Anto despues bo tin mag di añadi mesora e mi pregunta ta di kon Luigi Faneite ku ta ex lider di komun, el a bai elekshon pa komun, e tabata kier e tabata kier pa Kòrsou ta provensi, di kon a sier bo running partner. E mesun, nan mi a mi, verschijnsel, e mesun situashon ei nos a ñe. Na momento cu dos dama a uni den un lista combina nan si, den e caso aki Sra. Suzy y Sra. Giselle, mi tata tin ambos ya caba seca mi, ma ma haci ambos e pregunta ey. Suzy ma puntra dicon Giselle y Giselle ma puntra dicon Suzy. Y Suzy ma puntra dicon man tin, que men e ta logico pa mi haci bo e mesun pregunta, dicon den bos nan caso no ta lista combina? Luigi a subi par y a bira bo running mate. Dicon e choice, Quincy? Na mi cuminsa na dicon par. Mi ta corda Amy par tabata un partido cu mi ta tin, tin ora issues cu mi. Pues nan cu nos ta for di hoben mi ta sigui politica un bidje seca. Mi dren ta hoben goberna pero mi volg si cursonan di formacion politico for di hoben seca centro doctor añanan dos mil, noventa y nuebe, dos mil bineri. Anto parti un partido ku mi ta tin problema ku ne. Dikon? Pasobra ami ta kere, manan mi a bisa bo mi eksperensia den desaroyo di hende. Mi ta kere den invertí den hende, oportunidat, desaroyo, desaroyo sosial. Anto mi tabata haña e partido ku tabata enfocá hopi riba finansa, riba ekonomia, anto no riba hende. Tabata mi kueshonamentu. Mi ta kòrda dia mi a sinta ku Eugène Reugenat, ku el a serká mi pa e riba lista di par. Mi a bisa e nò, por sierto, pero tabata un kòmbersashon ku mi a krek enorme ku Eugène. Pasobra Jean ta papia cu mi cu Quency, mi ke un part diferente. Mi ke bay enseñansa. Mi ta kere den desoroya loke ta yama capital humano. Corecto. Den eradica pobresa, den formacion, educacion di hende. Enton e ami cu Hushana click. Pasobra Hushana bin busca mi, no solamente pasobra mi ta abogado. Hushana experiencia mi den Excel Arts Academy e trabou cu mi ta haci. Anto di ku mi kuinsi, mi ke un hende komo minister ku ta kere den hende. Hende. Ku ta kere den desaroyo di hende, oportunidat di hende. Anto un bia mas enan ami ku Eugène lo kena ta klik. I mi tin ku bisa momento ku mi a drenta partido, mi a topa hendenan ku e pensamentu no tabata asina leu for di loke mi tabata kere. Mi tin ku aksentuá si ku mi ta tin ku bringa den partido tin momento pa

Esei ta loke mi ta keda i mi a keda papia kontinuamente. I mi ta eens ku bo tambe, pa tende? Antes mi ta ta pensa, no, nos tur ta meskos, nos tin mesun ocho ora, nos ta bai e mesun skol, ke men si ami disidí di succeed, di ta eksitoso den bida, e ora abo tin ku wak kiko abo hasi robes. Na grandi mi a bin komprondé ku esei no ta bèrdat. Korekto. Esei no ta bèrdat. Mi ta na bo ehèmpel simpel den mi wak. Ami, den bario di Coralsberg, malanta, anto prèta ku mi mi tata tabata hasi un felion, tabata ke pa mi b'e hunga tur ora. Ta laga mi hunga futbòl dilanti kas, pero hopi dia den kas. Muchanan ta reklamá mi puntra ami, pero mi ta tin un tata na kas, ku ta un diferensia enorme for di un gran parti. Kamba mi a kito pasa, mi ta tin un hende ku ta bisa mi nò, te ora mi ta rabia, pero ta guia mi. Ora mi ta ke, mi ta bai Rodulfus, mi tambe tin gana di kumpra un Levi's, mi mayor no por kumpra e pa mi, mi ta bisa, wèl, mi te ku e djòb pa mi hasi, e ta bisa mi, no, bo ta bai sin un Levi's numa, pero bo ta studia. Mi ta tin hende, e guia ei, a totoi a pende un tin, pasobra komo hoben bo tin gana di hasi tur tip di kos. Mi sa di hende ku a legu mai na bai pela, legu mai kita fu e Rodulfus Colegio, bai pela, anto awe nan tin doló di eskoho ei, pero nan ta tin hende pa guia. Dus, nos Mester duna hende e oportunidat real pa nan por desaroyá den bida. Anto esei ta un kos ku a debatí hopi den partido. Awor, entretanto, e jana kere den mi, e jana kere den e vishon ku mi ta kompartí aki, ku ta algu ku mester dirigí e partido par i maya oportunidat ei. Anto ora mi a skohe, mi a bisa sí na liderazgo polítiko di partido par, e tabata sí bou di e, mi kier mi e kondishon, sí e kondishon, kambio. Ku mi tin ku hasi e kambinan den partido ku mi ta kere den dje komo lider. Anto mi ke pretendé ke ta asina difisil, pasobra ta un partido ku ta establesí, ku tin sierto linea di pensamentu, struktura, i mi ta tin ku tin ora debatí, mi ta tin ku gana mi mi strepnan komo lider den partido. Tuma desishon tin ora difisil, ma ku no ta tur hende kontentu den dje, tin hende asta bai pa motibu di e direkshon ku ama bisa mi ke kana, pero esei ta liderazgo òf laga? Si manera e dicho ta bisa, si bo ke tene tur hende kontentu, bende ice cream. Si lider bo ke biba, bo ke bira, anto tur hende lo no ta kontentu ku bo. Pero mi a pone mi aksento, e direkshon ku mi ke bai, anto p'esei por ehèmpel loke nos a presentá komo agenda ora aki, ta dirigí riba yuda solushoná problemanan den kas di hende, krea igualdat den komunidat aki. Luigi, unda Luigi ta bin aden? Luigi, Na mi bisa esaki. Luigi tin mas tempu komo miembro di parke asin komo miembro di komun. Pa mi bisa esaki. Luigi ta un hende ku di kuna tabata sigui para. El a skohe laña oportunidat den komun bai pa un kos ku e tabata mira e momentu ei tabata pe e miho opshon. Luigi ke tu bai ta kere den koperashon Estrecho ku landa. Anto, na mi bista esaki, par ta kere den forsa di Reino i forsa di Union. Par no ta kere den bira un provinsia di Hulanda, pero si den tramentu huntu. Anto, nos a opta, nos a bista, Shannan, nos ke uni hendenan ke mesun liña di pensamentu. Awor no ta tur ora riba shen por shento di tema bo ta pareu, pero si riba noventa i sinku por shento di e liña di pensamentu bo ta korekto, wèl, bini dje, bini forma parti dje tin. Pasobra esaki ta democracia, lo bo no ta de acuerdo riba otro cos, lo bo tin un linea di pensamiento cu bo paña otro den dje. Ante Inanna, ami cu Luigi a haña otro, mi tin cu bisa Luigi ta un persona completamente diferente fo'i mi den caracter. Si, tin hopi contrast, eh? Correcto. Hopi contrast. Pero e contrast e mes. Which is okay, which is okay. Correcto. E contrast e mes si ora mi ta haña leuk. Yeah. Pasobra e ta. Hopi corner de bocht, su joke ta completamente diferente fo'i mi, pero e contraste mes hunti nos ke mustra hende, paso mi ta keda bisa, nos ta biba den democracia parlamentario, al final no bo tin ku be traha ku partido politico ku no tin e mesun punto de vista lida ku bo. Esei ta e forsa di democracia i mi ta keda di nos sistema. Ku mester si den partido bo bo maneha diferencia di opinion, komo ta hasi manehe den parlamento i den komunidat ei fora? Esei ta pa mi. Parti di e kos ku mi ta gusta di Trakel Bichi, diferente pero nos ta nos ta match hopi bon ku otro pasobra nos sa unda nos ke bai. Tin algu ku sigur bosnan ta di akuerdo kuné i e ta e ta supstansiá, nan mi pone asina ei, e ponensia riba e loonbelasting ku nos ta sali papia di dje. Nan mi ta renta mesora einan. Bosnan ta bisa E puntonan di lansa di partido Parta hisa AOV na mil singoshen. Eliminá loonbelasting IOB, subsidio pa opvang i huiswerkbegeleiding, which I find very nice, kas pagabel, ke men bienestar sosial den bario pa famia, kual tambe mi ta haña fantástiko pasobra nos mester di dje, i kita invoerechten. Awor Opinion públiko, niun no ta mirando e kas pagabel, e supsidio pa òpvang i huiswerkbegeleiding. Tur rende ta mesora riba a hisa AOW, eliminá loonbelasting IOB, anto kita e kargunan pa importashon, derechi di importashon ku ta un forma di impuesto. Mi ta komprondé paso Ta kin lo ke paga e belastingnan ei? Awor, Quency, si kita tur e impuestonan ei ku nos a hasi menshon, splika mi Chicho Jonker ta ta bisa ora bo ta skibi den korant paso ma ma pasa bou di su hala na na ultimo notisia. Write for the milkman to read. Ok. Splica mi, na placa chikito, nos ni hopi tempo pero splica mi mas simpel cu ta posibel Quency, unda nos ta bay a sen, paso nos tin cu sigui drecha caretera nan, nos kier e cas pagabel, nos kier subsidia opvang y huiswerkbegeleiding, nos kier fortifica maneho pa hende grandi. Pero nos ta kitando e entradanan di gobièrnu. Splika mi, Quincy. Nos no ta kitando e entradanan di gobièrnu. Mi ku mi sinan, nos ta kobra entrada di gobièrnu den forma diferente. Na mi bisa esaki, mi ke bisa esaki komo punto di salida. Bo konosé mi, bo eksperensiá mi, hendenan konosé mi. Mi ta un hende ku ta papia di konvikshon. Si mi no ta kere den algu, mi no ta bend'é. Mi no ta tres'é dilanti. Para opta pa nos komunika hopi kort dor ta bòg di agenda. Pasobra mi ta kere bo tambe ta trata den komunikashon, mas bo nuansá, mas difísil pa hende komprondé, ménos e ta ala atenshon. Pasobra skohe konsientemente pa papia kort dor ta bòg. Sí, part ta para pa eliminá loonbelasting. Loonbelasting, pa hende komprondé, ta un komponente ku ta karga ongeveer tres shen miyon florin di bo entrada di belasting. Pa aña, ku nan mi bisa ta drai rondó di un milyard i algu. Treshe mion loonbelasting. Ta por nada m'a kuminsá kontra e problemanan sosial di AOV awor. Pasobra nos problema prinsipal di e komunidat akí ta, sesenta mil hende un oferta traha ku ta kubri gastu pa shen sesenta i ocho mil hende. Nos base di trahadó ku ta paga belasting ta hopi chikitu. Pa e motibu ei nos peso di belasting ta haltu i ke aksentu'é. Banko Sentral, no kuenta di Gregori, hasi un análisis binti binti i dos, e ta mustra bo ku Kòrsou su peso di belasting esta loonbelasting i prima sosial so kombiná. Ta cuarenta i shete punto dos por shento cu ta den e cifranan di mas alto na mundo. Na compara nos cu region, pa hende comprende ta nifica cu di cada un florin cu bo gana, cuarenta i dos punto shete, cuarenta i shete punto dos cento bay den cada di gobierno direct, bo no ta haña mes. Compara cu Caribe, Nan a un promedio te a binti ocho punto seis por shento, nos ta sesenta i kuater por shento mas karo, kompará ku Hulanda, Fransia, Kanadá, Merka, United Kingdom, nan promedio ta trinta i sinku por shento, nos ta kuarenta i shete punto dos por shento, nos ta trinta i kuater por shento mas karo ku nan. Mi ke ripití, Hulanda, Fransia, United Kingdom, paisnan ku nivel di bida hopi mas altu ku nos. Pan bèk dikon? Pasobra nos base trado ta hopi chikitu pa karga e peso di henter e komunidat grandi. Kiko organisashonnan manera di IMF ta bisa bo? Quincy, bo tin ku pais, bo tin ku hasi bo base mas grandi. Bo no ta bai hasi bo base mas grandi dor di hisa loonbelasting. Bo ta hasi bo base mas grandi dor ku bin ku otro tipo di belasting ku mas hende ta karga mi. Awor, nos tin un dje kosnan ku ta bai unda bo den e pais aki ku ta turismo. Turistanan ta premirá ku PNI aki bo tin ongever nuebe she mil turista ta bin e pais aki. Nuebe she mil turista. Kòrsou su turismo ta kresiendo. Barbaramente, kasi cuarenta y ocho por ciento di nos entrada ta basá riba esei. Tur e sobra islanan di e Reino den Caribe aki conoce un tur esei muta ex. Corsou no. Boneiru conoce un. Aruba conoce un. Sint Maarten conoce un. Nos no conoce. Nos a mantené tur esei muta ex por cierto bo gobierno ta di acuerdo cu tin cu introducié, Chata ta di acuerdo cu tin cu introducié. Introduciendo un tur esei muta ex di setenta y cinco dólar. Meskos ku Boneiru tine, ta nifiká ku bo ta garantisá un entrada di ongefeer shen trinta mion florin p'e pais akí. Na setenta i sinku dòler pa persona. Korekto, pa persona. Kiko bo a hasi? Bo a kita promé dos hakalnan di loonbelasting i mas ku bo a eliminá, bo a kubri ke tur esei un tèks akí direktamente. Ki base ora ei? Pa kita e karga for di e sesenta mil hende ei, pa pone e riba bishitantenan den bo pais, pa garantisá mes su entrada pa gobièrnunan. Para bisa ku no ta den promé shen dia ni promé aña ta bai ehekutá e plannan. Kit un proyekto di dos aña. Dikon? Pasobra ora bo kita bo mester yena bèk. Korekto. Anto e promé forma ku bo ta yena bèk ta dor di yena via di un turismo tèks. Bo ta sali eliminá e dos promé skakelnan. E peso, entonces tin e konteo, Ta ongeveer shin binti mion. Algun mens ku shin binti mion. Paso awor aki na Quincy nos tin room tax kaba, nos tin Airbnb tax mi no sa si e ta eksistente. No, nos no konosé na Kòrsou. Nos segi na nan. Aha. Nos no konosé na Kòrsou. Anto e ori e travel tax, e lokual ku e korekto. Airport. Airport tax. Airport tax, right. Dus esei ta e plan. Sí, sí i no. Na bi pon'e esaki. Esei ta bo promé fase pa bo yena e burako ku bo krea. Mi ta splika hende semper, hende ku ta pensa ta imposibel, Aruba, promé yanüari binti binti sinku a eliminá e promé skakel di loonbelasting. Kòrsou konosé seis. P'esei nos ta bisa e promé dosnan. E konte'o di dje ta ongefeer shen binti mion. Bo ta hasiele ora bo eliminá e promé dos skakelnan. Bo ta yenele ku un tourism tax ku ta kubri i ta sobra sèn den esei. Tene kuenta ku ora bo hasiele. Bay'en e buraku den kai gobièrnu, presenkia ta hasi ta bai den kaha, den saku di Quincy Grigori, di Ruvet, di famianan ku ta traha ku te grupo ku ta gasta mas di e komunidat aki. Ki ta pasa? Nan ta gasta esei. Esei ta bai drenta via di belasting indirekto bèk den den kaha di gobièrnu. Tene kuenta ku entrada di mas grandi di gobièrnu momente aki ta belasting indirekto, obei. No loonbelasting offer cuatrocientos y ochenta mion, loonbelasting trescientos mion. Can Kiko mi ta bisa bo cu haciendo ehercicio aki senta draaiback di renta car di gobierno. Maske mas cera e buraco ca mi al final de la cuenta mi no a cera e buraco so, pero mi a haña extra entrada den car di gobierno por di elimina loonbelasting. Nos ke. Cambia o bay y introduci un sistema di belasting cu nos yama iba, Nos ta impuesto riba reforma, balor. reforma o Correcto. bay. Pero e ora yi nos no mester skibi nos ta kita o bay. Nos ta kita o bay y nos ta introduci un otro tipo Ma di, comprende. di um, Ma, ley, a- componente. asina yi, asina yi. Correcto. Un bia Right. mas p'esey e comunicacion corto Yeah. tabog, hende comprende. Right. Ora nos hende nos ta kita o bay. Comprende, cuestiona. Exacto. Pero cuestioná ta bon, pasobra ora i den discusion hende ta comprende ki bo ta papia. Dicon obey? No. Obey ta un sistema cu ta schakel, cu ta acumula. Bo sa cu e prijs di obey, nos ta bisa ta e seis procent nos ta cobra, ora bo wak-e na e schakel final di mayoria producto, e prijs extra na obey ta entre binti shete pa trinta i shete procento extra. Pasobra bo ta paga schakel seis procent riba di entre e prijs unda cu bo drenta e producto. El a drenta importador seis procento. Importadó pa supermarket, supermarket a paga seis por shento. Ora abo cumpr'é den supermarket, seis por shento. Supermarket bai toco, seis por shento. Cada un schakel ta paga y tin ora nuebe por shento ta bend'é producto lujo. Un bia mas e peso, binti i shete pa trinta i shete por shento extra. Un sistema cu ta un impuesto riba balor agregá cu ta iba, bo tin varios tipo rond mundo, bo ta paga. un porsentahe riba e preis. Anteriori e no ta keda akumulá. Anto esei ta loke nos ke evitá. Ku ta mantené preis foral di produktonan di vários skakel mas abou, anto bo ta krea volúmen i funshonamentu di bo ekonomia. Awo Quency, pregunta, kuarenta i ocho por siento Turismo ta ta nos eigenlijk unico pilar economico awor kinan. Exactamente. Cu ta cu ta duna asina, cu ta asina prospero, na mi pone asine. Ha? Ki ta pasa si un COVID bolbe dal nos, cu tin travel ban, cu no tin turismo? E ora ei eigenlijk nos no ta bestendig suficiente. Mi sa si Quency ta. Mi ta full de acuerdo cu esey. Pasobra si nos ta bank riba turismo, Nos no nos no tin nada otro, ya, ke men mi ta kere, kisas ta un idea, pa ademas di bank riba dje, pasobra ta trata na reformá e OB, eliminá e loonbelasting i tambe e kargo riba derechi di importashon, ta bon pa stimulá Ya, creashon di un otro pilar economico tambe, pasobra si, 100%. si no, 100%. si no e ta un fantasia. 100%. Pero no, mi ta, mi ta bisa bo esaki si, um, Ruffert, pasobra mi no ta de acuerdo cu bo cu e ta un fantasia. Mi Aha. splica bo dicon. Si bo tin cu traha riba crea otro pilar economico, pero tene cuenta, un captain of industry a bisa mi esaki, nos ta traha riba un plan economico pa dje cinco aña. Dicon mi Ya. pensi, si wen ta bisa mi cu e ta traha riba un plan economico dje cinco aña, mi ta bisa nos sa di ke ta papia. Pasobra ekonomia bo por prepará korekto. Bo por prepará ni pa ki sinku aña kiko ta sosodé. Des e realidat ku bo tin bo dilanti. Eksakto. Bo tin ku atendé ku e realidat ku bo tin bo dilanti. Si ekonomia, si turismo tin ku kai awor aki, sinkuenta por shento di nos entrada di pais, kuarenta i ocho por shento misa bo kai afó. Kume nos ta. di nek kaba. Kaba. Nos eksperensi'é. Ya. Pero ta e realidatnan ku ta ekonomia ei bo tin e momentunan aki enton bo tin ku reformá a base di dje. Korekto. Tur proyekshon ta bin mustrá bo ku bo tin kresementu ekonomiko i kresementu di turismo di e próksimo añanan fuerte ta bini. Ya. Bo tin ku, pero ora bo hasi uso di e pilar ekonomiko di turismo Pa bo invertí na drechi i amplia bo ekonomia, bo por desaroyá ta n'ten otro área na ekonómiko. Anto un di nan, mi ke bis'é el e awor akí, ta nos área di haf. Anto zona kèns. Mi no ta papiando di Green Town. Ami ta bisa anto esaki ta por ta diferensia di ami ku sierto lidernan. Ku ami ta bisa hende sin purshanan, e refineria ku tin einan no ta bai rafiná petrolio pa próksimo periodo. E no ta bai habri mas. Bon, un pasobra mundo ta ta kambia. Nos ta bai yendo den green energy, nos tin diferente tipo di otro. Ke men a di si nos no rekonosé esei i desaroyá e área ei p'e bira e siguiente área ku ta atraé desaroyo p'e pais aki, nos nos por bien lubidá. Nos no keda gana nos mes. Keda keda pegá den historia. Ya. Tur hende ta kontentu pa e loke refineria trese pa Kòrsou. Pero refineria no mas na Kòrsou. Quincy, promé ku mi mi sigui pa un otro un topic, djis pa nos bai bèk un rato pasá Quincy di ta e ta un plan pa den dos aña e eliminashon di e loonbelasting i e ob ke men bo ta bai ta hasiendo esaki gradualmente. Pasobra un kos ta sigur, una bes ku bo. Kité e koe tin ku bai lans verordening ku ku no pasobra una bes bo kité bo no por bo bo no por pidi el'e bèk ta korekto dus e ora ei si in the meanwhile nos pidié nos hañ'é anto un dios dios proteha nos un covid bin E ta bay hinca nos in de klem bastante pasobra bo no por bisa e ciudadano paso ya la bay ta custumbrando cu no mester paga obey e e cuarenta y shete cent ey ta keda pa mi, mi no mester drage af mas, anto ya la custuma su bida caba anto bo bay bisa ey no pero wacshona nos ta den crisis nos tin cu cuminsa paga bek y no ta bay segun mi. Sí, pero Rufert bo sa mi ke pa realístico cu e scenario ta Mi ke pa nos tene kuenta ku e senario ta solamente positif. E ta sosodé ku regularidat na mundu, pero bo ta balans'é. Komo lei bon, di e Covid ta dal aden nos, nos turismo ta adjes tres por shento di nos ekonomia. Kiko a sosodé? Tur kos ta hab plata den pais aki. Ke men di, si nos ke pensa ku turismo, e plan di kambio aki ta hang muchu riba turismo, mi no por hasiel e, A E significa bo no por haci nada. Ke men di, un bia mas, den economia, caminda loonbelasting tabata un dje fuentenan di entrada principal. Caminda no tabata draai di turismo, Covid a bin, el a dala den, el a destruí henter bo pais. Bo mester a cuminsá di nobo. Mi ta sigurá bo e momento aki, sin e plan di eliminacion di loonbelasting, Co Covid a bin, e ta dal nos mas duro ainda. Si nos implementá e plan di loonbelasting, Covid bini, e ta dal nos duro atrobe. Nos tin cu aceptá e realidad. Cu tin cosnan den bida cu bo tin cu prepara y bo tin cu plania p'e. Ami ta kere, Quency, nos tin cu stimula un otro pilar, economico. Mi ta E ta bai full man den comprende man, bo. e ta bai man den man. Juist, pero ta esey ta e realidad. Paso un Si. bia mas, wak, mi ke haci un reforma, ta esaki mi ke pende comprende. Lo parti di nos problema, no, ta cu nos tin un sistema di belasting mucho complica. Esei tambe ta berdad. Nos a kopia for di Hulanda riba un aparato ku no por ehekut'é. P'esei, por ehèmpel, Minister di Finansa bisa mi a eksonerá pa asina e aparato por kontrolá. Entretanto, a sali sifranan di IMF i CFT ku ta bisa bo e debe a akumulá mas tantu. A eksonerá tres punto un biyon miliard, awe e debe bira tres punto seis miliard bèk den e último añanan. Dikon? Pasobra bo aparato no por kontrolá loonbelasting, prima sosial, winstbelasting, etsetera, etsetera. E no por hasié. Kiko IMF tin ta bisa nos basta aña? Hasi kue mas simpel. Kita for di belasting directo, bai belasting indirecto. Esey ta loke par ta haciendo. Esey ta loke par ta haci cu elimina un loonbelasting. Kiko Aruba ta bisa bo? Pasobra mi por bisa bo cu bo ta haci e via di un Ministerio di Regeling. Mi tin e Ministerio di Regeling na Aruba. Door di a elimina e prome sakel di loonbelasting ey, nan a kita cincuenta por ciento di e peso cu ta tin riba nan belastingdiens. Ka bo por hasi nin si bo bai enfoká riba kosnan ku sí ta generá entrada. Dus eliminando los belasten, bo ta pone ku bo la hasi nin si bo bai enfoká riba kobrá áreanan ku sí ta generá entrada. Mi ta keda ripití, los belasten no ta e komponente prinsipal, belasten indirekto ta e komponente prinsipal. Dor di eliminá los belasten mi ta pone ku mi belasten nin si bo enfoká riba loke ta generá plaka den e pais. Esei ta e kambio ku IMF a bisa. Awor e ta spanta orin a bisa eliminá los belasten, bin ku tourism tax. Pero ta esey ta e mensahe cu organisacionnan internacional ta mandando nos haci masha tempo. Ke ta bold, siye ta bold. E ta sunando mas creibel. Ok. Pasobra e ta underbout cu cifra, e ta un bold move, e ta underbout cu consehonan internacional, pasobra si bo no haci el'e, bo ta bay keda pega con porque aki un par di aña nos no por paga AOV, nos no por cubri nos gastonan medico, pasobra nos ta cobrando e mesun sesenta mil hendenan gasto di shen sesenta y ocho mil den comunidad. Esey no por mas. Parse move ta un bold move, shen por shento. Pero kere mi ora bo hasi e bold move ei, bo ta ripara kin para yaña e konsekuensia ku bo ta haña un ekonomia mas liber, kaminda hende por gasta mas. Ami ta bisa esaki, ora e trahadó ta felis, pais ta felis. Awor ku e ekonomia krese, pero e trahadó no ta sintié den su saku. Por ta ambtenar. Exactamente. Anto e úniko forma anto, aki mi ta referí for di e Ministerio di Regeling di Aruba E úniko forma ku nan por usa pa aliviá e klas di trahadó ta dor di eliminá loonbelasting. Quincy, bo ta lider di par. Lo bo traha ku tur partido i ki estilo di liderazgo lo bo ofresé Kòrsou? Mi kuminsá bisa ku mi tin hende di ka sakrifiká e trahadudu pa mi yega. Anto esei ta representá mi ta kere un gran parti di nos komunidat tambe. Mesun kos, mi tin hende ku ta kere den bèrdat, mi tin hende ku ta kere den transparensia. Mi tin hende ku ta kere ku no ta korekto pa invertí dies mion di plaka di pueblo no presupuestá den kumpra Campo Alegre i no a invertí den ni kumpra èrkonan na skolnan. E balans ei pa mi ta kompletamente rubes. Mi tin hende ku ta kere ku tempu di selebrá ta importante, pero si pa invertí den futuro. Mi tin hende ku ta kere mbia mas den bèrdat. Mi ta kere den ama prueba durante mi bida den momentunan difísil. Anto, un di e momentunan di mas krítiko ku mi a pasa den dje di mi eksperensia komo minister di hustisia tabata e momentu di Seishen Kilo. Kaminda mi a wòrdu konfrontá ku e kuchá dumingu meinta. Kaminda mi a kuminsá haña informashon kikikon direkshon investigashon ta kana. Anto, kaminda mi tabata sintá ku fásil. E anda bisa, Bo kita hefe di kuerpo. Te ta responsabel. Anto kaminda mi sa ku di e management team di sinku hende ta dos e ta konsisti di Jesse. Ma kita hefe di kuerpo, maske e hasi nada robes, e momentu ei pasobra e ta responsabel, lo ma mate kuerpo polisial pasobra nan no ta tin kabes e momentu ei. Lo ma opta komo lider, ami ta asumí responsabilidat. Ami ta bai sinta den reunia di prensa na banda di Kòrsjef. Ami ta duna informashon. Nan mi ta un bala komo lider. Pasobra mi tin ku protehá un organisashon pa su futuro. E tabata di hùrt, e koyadal nan hopi duru ta den kas di polis na drenta, ku ta un humiashon enòrme pa polisí doló. Ma kubri nan, tuma bala, pa asina nan por bèlt. Ora na binti binti ta tin manifestashon den Punda ku kuerpo polisial a faya, ku un grupo di setenta i sinku manifestante por a drenta hasi daña ku nan hasi, Eurisi, pa kai sida den kòversashon strèt ku hefe di kuerpo. Mi di ku Nea, Steki no por mas. Dos minüt. E di ku mi, Mi ta responsabel, mi ta asumí mi responsabilidat. Pero ta dependé di momentu. Mi ta kere di asumí responsabilidat, pero mi ta kere sí ku mi tin komo lider asumí liderazgo i dirigí. Esei ta e liderazgo ku ami ta ofresé den komunidat. Un liderazgo transparente, un liderazgo no di tira falta riba otro, pero un liderazgo di asumí mi responsabilidat manera mester ta. i duna kara pa se pais aki a sano durante tempu di tume pasonan korekto, di sakrifiká momentu ta korekto, di tume pasonan nesesario pa sino nos bai dilanti, nos tur ta keda invertí den futuro. Anto esei ta e direkshon ku mi ke bai. Mi ke invertí den enseñansa. Wende por spliká mi vishon pa enseñansa, ma pa un par di punto fásil. Pre ta e concepto nos yama pre de school, un school hinterdia. Caminda tur mucha. Alarga horario tambe, no? Correcto. Si, si. Pasobra tur mucha mester tin oportunidad. Mi ta splica hende, mi yunan ta haci deporte. Ya. Mi yu mas grandi a invitacion pa Blue Wave cu ta e seleccion di futbol. Orguyoso. Pero mi sa cu tin hopi mucha mas cu tin mes of mas tanto talento cu mi yu, cu no ta e invitacion pasobra nan mayornan por paga pa nan bay futbol. Correcto. Manera ami tabata di e mi ta bay school. Right. Kiko ta sosodé si bo alargá orario di skol? Muchanan a keda hasi e parti kognitivo meinta, haña kuminda merdia, haña aktividatnan kultural, deportivo na skol, tin sin ku skol ta draaia un paila ta sina ki kaba. Buenavista, Tera Kòrá Kolegio Annie Guna ta dos di nan. Anto yori tur mucha haña e mesun oportunidat pa desarrollá abilidat artístiko. Abilidat ama kultural. Anto e ora ei nos a krea igualdat den pais, ke esun ku su mayor no por paga ta maya chèns. Esei ta e vishon ku ami ke brinda pa asina bo konstruí un pais ku mi ta kere den empoderá hende pa asina e hende por saka de lo mehor di su mes i konstruí un pais positivo. Bo ta traha ku tur partido? Mi ta traha ku tur partido ku ta kere den mesun vishon aki i ku nan kompas moral ta korekto. Paso tin partidonan a sali bisa si ku nan si no kupar. Mi por comprende, personanan sa cu par riba línea di integridad hopi stret. Pa mi línea di integridad e ta stret sí. Min ke tra den un gabinete cu mindien keda wou a trae mi lomba pa mi no cay sera cada cinco minut. Caminda mi ta mira corupcion ta tuma lugar den FKP y den varios área, anto mi tin cu keda ketu tumbe. Esey no ta cuenci. Mi ta habri mi boca, mi ta para. Pero di bo mes bo ta habri pa traha cu of pa di parti par. Tur partido cu ta kere den integridad y den vision pa desaroyo di Corsou aki, ami ta willing pa traha cune. Promi mas integridad hopi importante. Ku ta nifiká ku mi no ta aseptá ilegalidat sino, mi no ta aseptá kos kontra lei, mi no ta aseptá kos no íntegro. Anto esei ta nifiká ku si nos bai huntu e liña ei tur lia kòrá ku ta kana den nos forma di manehá. Quency Girigory, numero un riba e lista di par. Quency, danki. Ta apreciá. Bo haña bon contesta. Bo haña bon contesta, bon documentá. Anto mi ta haña e explicacion cu Quentia duna tambe relacioná cu e shouts n'ey di campaña, no. So ora bo mira nan, bo ta bisa, ah, bo tin cu comprende pa bo realmente bisa. Let's give it a try of Bo sa ki mi ke men ta pesei e seshonnan aki tei Correcto. pa nos hendenan formulá nan propio opinion i nos a duna kada lider of kandidato e oportunidat di ya eigenlijk presentá nan mes na nos públiko. Te sei te lokual ku nos ta hasi. Quency, mi ta desea bo hopi éksito. Nos bèt mas masha danki. Danki. Nos ta sigui traha duru e dia na aki. Un bia mas nos ta gradesido pa komunidat su eskoho dia binti un i nos ta respetá esei. Seta nifiká ta parti di e komunidat aki. Fantástiko. Shona, mi ta gradesí bo inmensamente. Laga nos bisa tene un otro oportunidat. Alright.